Put your hands together for Kasuku Ogola Wazora. Eh, no kwa biro miela ina no biro jimiyo jinyero dongi. Base agaga nduru nyathi ma nyako luor eh, gonduru kabisa man gima nyamori kuoma ki make sure ni nyiere minyiero kende man gima joma nyiri joma chuo uto uno wetena joma nyiri man gima mori kuoma an gi dimples moro ka inyang'eyo nyathi ma nyako hero kama ing'iyono eh, jothurwa an iluonga ni fred alvins owiti kasuku ajagwase ka a ah. An ng'ama odongo e gweng', mosomo e gweng', modhi ong'or e gweng', moser e gweng', mopuonjore timbe maricho e gweng', mong'e gik mabeyo e gweng', mokalo mana gi e gweng' ka a. To nyinga mar manyo mogo Nairobi jomoko luonga ni Ogola Watchman Mazora. E jomoko be luonga ni Nebukadneza owadgi Witi e Dheri Lose Soka Wangwari. Jomoko bende luonga ni odi design cha. Abongo kaka dae ka design man madware go. Koro yier yier yier kind jogo te manyalo mori bende bedo free. Eh, sama simi nokona ni wabiro ma be I was worried nikech miyo jok ma ing'iyo go aweneno wetena kama ng'eny kabisa joma somo go. Aneno diva watama kacha aneno kelo ng'onge joma somo go mbeta so it was a bit tricky. To gimoro nomiya chir. Joluo nogo ngero moro ni ruadhu ni timo ang'o? Eh koro an ang'e ni ubiro paka paka an ruadhu. Emomiyo awacho ni joma nyiri many gima nyalo mori sawa sawa. Donge kaunti temo tiyo maber? Yawa kaka wan joma ni Nairobi, donge kaunti tiyo maber? Sani ngima olokore, sani kikono nyako ni jaberin kanye ni an Sofia kanyo. Eh, ambe yawuok runda ka a. Ikri pio pia biro ni eh ang ni tindi ni eh mia mana 45 minutes ndege osekeli ru ta. Ngima obedo mayom donge. Ndalo machon ka nadongo wuoth nopogore. Wuok gwosewa nyaka sindo nidhigi either tiendi ndiga kata pikipiki. Kitundo sindo to iyudo gima iluongo ni olwenda. Eh, jakom olwenda onego ting' ji adi meka king'eyo? Abich. Koro wan ndalo na cha machon cha. Olwenda no ji abich go komodi ne bede but. Chien gin ma gipoke kacha. Kar dereva be ne chak ting'o ji abiriyo. Kar dereva kanyo kik idonje kik yariembo. e nikech diere diere kor yo ka dereva nya wacho ni aba ah, lweta ni mabor lokna giyano to in midiye gi lweti koro chieng' moro awuok dala katundo sindo tayudo olwenda mosepong' do ma ji odiyore nyaka dirisa mar kom machienni king'iyo koyaw dirisano to en mana olwenda madhi muoch oko To Yogoporo Kasamani odong' ng'at achiel. Ai, odong' ng'at achiel jakom wadhi. To nikech an garaka, dhood chok nya yaw, iting'i to tiendeni ema isoyo ei olwenda gi dirisa. Koro denda gi gwenda mating'e box ni ok ewi bodi ating'o malo ka. Gwenda, gwenda gi denda ni e bodi, tienda ni ei olwenda. Gari osepong', lwendo opong'. Koka jogi dwa chako go kwano sindo ka. En minruok gi kwana ka gima tek gi kwano cha. En kwano ma iluorruok gi duogi ma ng'ato dhi manya kowadgi minche kotieko form for ma wiye pod fresh. Ok orum. Kitieko kwano ni pup, koro idong' ne buru. koro buru keli buru duobedo kawuok kodi sindo kochomo kodi stage ka ah. an ng'a mobedo oko ma ji neno ma ji wuoni buro timono we watund ka ah. asegoga kwalora an minena ni kara ber bere joma nopondo iye ka Mhm. osiepna moro chieng' moro nwanogo kanya to winjo ka ng'ato koro mani eh mwasemiwa isaac mwaura imbi biro ka koteng'ore go kore ni ah kare mana ino ma jaluo buru ni timi marach machalo nade ni yawa eh! Kitundu kitunda tunda Homa Bay butik ka in gi watni moro amora to in gi advantage idhi luokori koka idonjo e bas kionge watni tidonjo e bas kaka ino ting'eni burucha nogoyi to lwedo moko kikore okikore makoni chalo zebra nikech ka buru ogo kaa kama opondo ni ok ogoyo koni chalo zebra bas miyudo asego kaa bo ok en bas mipango to ok nene iwinjo ni owuok sa apar gachiel gi nus ok unene to sechaka chaka pange koro ni irite nyaka sa apar gachiel gi nus karomo sa apar gariyo mano useng'ado basni kokikele lakini pod ok yaw dhode kokida yueye mos idonje kom mibede kombi kokineno ka ng'ato wuogi keni kabireta gi gigari kama ng'eny kare injin ne rach idwa losi kisebede bas be malong'o kaka ng'ama wuoyi igo ka kwano ni an ka chunya lota dana yude nyathi moro ma nyako mobede batha ka agogo mbaka ka dhi Nairobi hey mit happy bedo marach okay an chieng'no kana dhi Nairobi nayudo njoroge We akuru ni Njoroge en ng'ang'a mondo ung'e ng'ama nobede batha. Njoroge en jakina jaukuyu modak Kinangop mago ohand kitungu kukelo koni to odok ga gomena. To en ng'ama ok luoro luok. Koro ing'eyo cocktail mobede batha ka a. Then en ng'ama kano pesa ka mon manie chiro ka to en dichuo. Ma inya pogo koni ni mi wang'i adagolo pesa. To oso lwete ka a. koko dawuore mana ng'ama nabedogo gari ni be kok idwa pangi to gari ni sama ipange e stage ka tiwinjo kidwa keto gimoro but dereva tikoni ni ah kanyo liet nikech kata joma obedo tok dereva ka ok nyon piny gidhiero ni iwu ni injin mar gari no en en injin mar mar puso mil nitie kaka ogalagala ochwakore kirwako wuoche man gi sul kama to bileny nadonjo e gari no maketo gwenda katundo cho past karicho Tawinjo ka gweno dum. Kare gwenda osebokore. Motedore kende e injin ka. We nyathi otim gima dwaro. An jothurwa ahero tija mar watchman ni nikech anyuonda noyienago ni atim gima nyalo dwaro. Nachako bedo watchman ka ja klas adek. Kane wadhi e thumba gweng' to wetena odich gi nyiri mamoko. Koro an miwaya gi nyi dalawa iwuoyo ni "Ah, Fred in moro higa tieno gini in a watchman. An namiel, imiel gi nyaminwa tan ka a. Mane kaka nahero tija ni jothurwa. Kidwa kwa kete kwa kwa wate. E koro wate koro iyer. Abedo watchman nyaka ngora. Akia gima wadwa chane timo to no wanindo kode e simba. En usiku mane omra kowa kamoro gotieno. Akaga nodhi kanye. ni kowa kamoro gotieno tidhi waya e tie sing'enge tikona ni kiwinjo ng'ato tibak kidi ogo mabati cha kasebedo maduong' katiny ng'acha ne dhega ong'ora mago mana bedo watchman e ngimana e, bedo watchman en tich mamit kabisa watchman chalo kondakta e, joma nyiri kwawuoyogo to kondakta ing'e ni kawuoyo gi ng'a nyako to nyako tem make sure ni oyueye oyueye e, but, but, but mute ka a iwinjo muya maliet kagoyi madam otunga satan ah, kwani koso kondakta makono opogore Mane kaka watchman be chalo. Kidwa bedo watchman ma nyiri ohero, kona mondo akwal ni siri. Akwal ni siri. Kidwa bedo watchman ma nyiri ohero, tim homework ni dichiel kata one week kende. Bed gi torch, to tojni kik imoke, but isoyoga mana e ofuku. Kasto ikona how magic it will work. Akia akia gima ti I do know an pok awacho gimoro yawa mokoro igo an pok awacho gimoro. Ba wacho gimoro marach. Ok tiga de kamano. Eru kamano jo maber waro buchieng machielo.